Maksat gel sen bilen diskussiýa edeli gelsene. Mende köp dokazatilstwalaryň bar. Gel Maksat. Gel. Ikimiz bir ýüz ýüze diskussiýa edeli. Gel ýöne ýüzüňi açyp gel. Watandaşlar, gara sanksiýa berilmedi halas. Sanksiýa bermek üçin siziň poddeşkaňyz gerek. Siziň wideo çekiliş poddeşkaňyz gerek. Çellenç çekmeli onuň üçin sanksiýa bermek üçin Özünden özi çeýe berilmedi o. Näme Bagtyýar eke? Hä. Bagtyýar eke. Alýo. Aýdyber. Aýdyber. Şu arzuw adana şeý ýapsaňyz-a. O, Maksat geldiňmi, gowumy? E blog edäý men sögünjek. Gel sögün. Ýok, seni blog etjek däl, ýöne erkek ýaly sögün men diskussiýa gidäs, bolýamy? Ber soragyňy, men taýýar. Hadi. Sen aýtdyň prezidende ine şuny al sanksiýa diýdiň men saňa gyzykly sorag berýän hemme kişiniň kellesinde dörändir şo sorag prezident gelen wagty näme hiç zat edip bilmediňiz? Prezident gelen wagtymy? Hawa düýe çüýe gorkýa prezident türkiýe gelmäge gelmeýä ol zat diýip gürlän bir wideosy barda şo interesni maňa. Tamam maksat gürläp bolduňmy? Duruň indi duruň bagtyýara. Soragyňy berip bolduňmy? Diýmek şiňňem soragy şol awa. Tamam tamam soragyňy berip bolduňmy indi jogabynam kepimi bölmän diňle erkek boldy diňle. Seniň hormatly prezidentiň mähriban arkadagyň seret. Maňa podpisçik gerek däl meň kanalymam ýok tik tokda. Men saňa diýýän, seniň hormatly arkadagyň mähriban prezidentiň seniň ýöne meniň däl. Sebäbi o nezakonny prezident. Men saňa bir zat düşündireýin Maksat. Diňle dur dur dur. Dur ertir men prezident bolsam meňem götümi ýalarsyň sen bir munt diňle. Bir minut diňle indi beri meni diňle. Ömür Allah däl. Sen seni bilip goýdum uje men. Sen saunyňa kir ýuwup gören adam men. Meni diňle indi bir minut. Sen ýaňky hormatly prezident diýdiň, mähriban arkadag diýdiň. Şeý diýdiň, gelip diýdiň, siz hiç zat edip bilmediňiz diýdiň. Sen ýaňky mähriban arkadag diýen adamyň 2004-2005, ýani 2001-nji ýyldan 2006-njy ýylaça näme üçin Saparmyrat Nyýazowyň öňünde bir zat edip bilmedi? Ha? Seň arkadagyň güýçli bolýan bolsa, näme üçin iki müň birinji ýyldan, dur, iki müň birinji ýyldan iki müň altynjy ýylaça kabinet ministri boldy, medisina, medeniýet, bilim, üç bölüme seretdi. Näme üçin bir zat edip bilmedi ol? Näme üçin edip bilmedi? Bolduňmy? Aýdyp bolduň. Dur indi dur, men entek yzy bar munyň sen diňle. Sen indi näme üçin şoňa jogap bersin barha. Duruň indi duruň Bagtyýar aga. Näme üçin şoňa jogap berip bilmedi-de, Saparmyrat Nyýazow tarpa taýyn, oda seret, söze seret, tarpa taýyn ölenden soň çykdy-da özüçe nezakonnyý prezident bolup, Türkmenistanyň haýsy konstitusiýasynda bar? Wremennyý prezident, wagtlaýynça prezidentiň wezipesini ýerine ýetirýän adam. Prezident bolmaly ýa-da kandidaturasyny geçirmeli diýip kanunda barmy? Ýok. Ýa Türkmenistanyň ýa-da başga ýurduň saglyk ministri, saglyk ministri, Mejlisiň başlygynyň orunbasary Ataýewi ýok edip, ýerine geçip prezident bolmaly diýen kanun barmy? Ýok.

Nädip we tanaýan, nädip tanaýan, sebäbi biziň indi bir özümize gelen wagtlarymyz togsan bäşinji ýyl men, senden üç ýaş kiçiräk öýtýän dogry dälmi? Üç ýaş kiçi sen menden aýdyber, dört ýaş kiçi pardon. Aýdyber. Togsan birmi sen? Men togsan bir aýdyber. Ha, togsan bir onda. Saýlaw geçirildi. Saýlaw üç gezek yzly-yzyna geçirildi. Haýsy konstitusiýada ýok, lýuboý adam, ýagny elinde bir zady bar bolsa, prezident bolmaga hak-hukugy bar, dogry dälmi? Nämesi bolsa? Näme üçin onda Ataýew bolup bilenok, dur indi, Saparlyýew bolup bilenok, içeri işler ministri bolup bilenok, daşary işler ministri Raşid Meredow bolup bilenok-da, imennoý Berdimuhamedow boldy. Sen şoňa jogap berip bilermiň? Men atamdan soradym, goňşularymdanam soradym welin, kime ses berdiňiz diýende welin, Gurbannurly Berdimuhamedowa ses berdim diýdiler.

Dur dur dur dur Türkmenistanyň prezident saýlawlary diýen konstitusiýa näçenji ýylyň näçenji aýynda kabul edildi şony aýtsana maňa. Ondan öň Türkmenistanyň prezident saýlawlary ýokdy. Saparmyrat Nyýazow ömürlikdi. Sen maňa şo kanunyň kabul edilen wagtyny aýt men soň saňa aýtjak. Deputat. Haýo. Şaka şkawat neme fabrikaň nemesi Prezident Durly Ukraina şokolad firmaň nemesi Ukraina nemesi prezidenti boldy o Türkmenistanyň hökümetinde işläp beren adam nädip prezident bolanogaý sen maňa şony düşündirsene. Tamam tamam dur dur Türkiýäni kabul etdim tamam sözüňi kabul etdim onda Türkmenistanyň deň hukukly raýatyny dur Türkmenistanyň deň sen ýöne doly jogap berip bilmediň. Sebäbi ol jogap berip hem bilmeýän sen. Türkmenistanyň deň hukukly raýatyny Dor dor hiç hili dogry jogap beremok sen. Berýän berilýän pullar seni gürletýär. Ony arkaýyn bilýän men. Diňle indi. Demokratiýa döwleti dogry dälmi? Demokratiýa döwleti bolany üçin hemme kişiň hak hukugy bar. Öz nemesini hödürlemäge hak hukugy bar. Näme üçin onda gabat ýoga? Saňa bir soragym bar Maksat. Maksat Ukrainany boş ber. Näme üçin SNG döwletine degişli? Di Wagtynda. Ýoo dur dur dur Ukraina sen meni diňle bir minut sen bolýa prezident boldy Türkmenistan demokratiýa döwlet diýdiň demokratiýa döwletde seňki ýaly ekonomika diplomy bolan adam näme üçin motor sürüp ýör gelip Türkiýede? He, ýollary ýapyk bolany üçin olar. Haky barmy? Ýok. Näme ýapyk bolany üçin? Näme haky bar ýapyk goýmana demokratiýa döwletinde? Sen nireden? Ýa dur saňa ýene bir soragym bar. Sen demokratik döwlet diýdiň. Adam hukuklary demokratik döwletde prezident bilen çopanyň hem konstitusiýaň öňünde haky bar dogrymy? Demokratiýa döwletde. Dogrymy? Diňle indi meni. Türkmenistanyň deň hukukly raýaty sagat ondan soň köçä çyksa, alyp gidip polisiýalar ýedi ýüz elli müň ştraf edip, atjele alyp gidip atkyşa salýarlar. Dur indi, dur, dur, diňle. Men başymdan geçeni aýtýan, diňle meni. Alyp gidip ýedi ýüz elli müň ştraf edip atkyşa salýarlar. Prezidentiň dogany Gülnabat daň atýança keýp etse, polisiýalar gelip goraýar. Bulam demokratiýamy? Bulam demokratiýamy aýdyň? Ýok, demokratiýa diýýän-de, birinjilik bilen içgide tutulanlar alyp gidilýär. Ikinjilik bilen, ofisiant işlän sen toý zalyň bar diýdiň-ä işimde, dogrumy? Hawa, hawa, bar. Toý zalyň ýokdumy? Ofisianty näçe, näçä çenli işletýärdiň? On bire çenli. On bire çenli işletýäň sen, ona çenli diýiň. On birden soň näme, taksili öýüne ertip gaýtýaňmy ony? Ýa ýöräp gaýtýaňmy? Ýa, meni diňle. Sen meniň ofisiant zalyma garyşma, men taksili elterin, maşynymda elterin. Ýöne biz içgili ýagdaýda tutulsak sagat ondan soň bizi alyp gidýä, ýöne Gülnabat daň atýança näme pikir edýäň limonad içýä diýip. Hä? Limonad içýämi Gülnabat? Gülnabat seň meň içmeýän içgilerimi içýä. Seň meň içmeýän içgilerimi içýä düşündiňmi? Ony näme üçin alyp gitmäýler? Aý Burmutjyk seň eki saýyňam gyz meňem gyjyym gyjyym ha şular zorlanmasyn içgi nemesinde bolan ýagdaýynda şolara bir zat bolmasyn diýäýen ýagdaýynda alyp gitýär ony priwestuý başga zady eşdene ýaňky meň soragyma jogap ber Ýa sen meni diňläýde bäri ekskursiýa gidip otyr ýene bolýa başga zada geçjek dur indi. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ýigrimi dokuzynjy maddasynyň migrasiýa hakynda diňle. Sen hiç bir soraga doly jogap berip bilmeýäň bileňogam Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ýigrimi dokuzynjy maddasynyň üçünji bölümine laýyklykda näme üçin Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlary bäş ýyl, on ýyl uzaldylmaly ýerinde näme üçin bir ýyl, iki ýyl nezakonnyý uzaldylýar Konsulstwa tarapyndan? Näme üçin?

Meni diňle, bir minut diňle. Sen ýigrimi dokuzynjy madda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ýigrimi dokuzynjy maddany görýäň. Men saňa migrasiýa hakyndaky kanunyň diýýän. Gowuja ýaz internede. Migrasiýa hakyndaky kanunyň ýigrimi dokuzynjy maddasynyň üçünji bölümi diýýärsiň. Migrasiýa samy, Türkmenistanyň migrasiýasy, dogrudanmy? Men saňa okap berjek häzir, çykarma. Oka, akkuratlyja okap bereýin. Türkmenistanyň. Hany nirede bir ýyllyk uzaltmaly diýen ýer bar, okasana. Erkek boldan oka. Migrasiýa. Migrasiýa hakyndaky kanun diýip ýaz. Bolýa, çykaraýmaň o, çykarýaňyz sizde şol neme bar? Ýok, seni çykarmaýas, sen oka şony, migrasiýa hakyndaky kanunyň ýigrimi dokuzynjy bölüminiň, maddanyň üçünji bölümini okap ber maňa. Halka şu taýda görýän bir ýüz bäş adama okap ber. Ýigrimi dokuzynjy maddadamy? Hawa, ýigrimi dokuzynjy maddanyň üçünji bölümini okap ber maňa. Oka indi erkek bolýan bolsaň. Migrasiýany okaýaly. Migrasiýany okaýaly.

çäklerinden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletindäki diplomat wekilhanalaryň we konsullyk edaralarynyň üsti bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna ýüz tutulýar. Görkezilen raýatlara pasaportyň Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň merkezi edarasynda resmileşdirilýär hem-de Türkmenistanyň daşary ýurt döwletindäki diplomatik wekilhanasynyň we konsullyk edaranyň üstüni we üsti bilen gowşurylýar. Olar Türkmenistanyň çäginde bolýan döwürde passaporty resmileşdirmek üçin migrasiýa gullugynyň edaralaryna ýüz tutup biler. Näme diýýär bärde? Ýok, diňläýin-le, bärde bäş ýyllyk diýenok.

Farhat, da, da, täze pasport diýenok. O näl diýýär-ä, men saňa göni okap berdim-ä üçünjini. Sen täzelden oka, täzelden oka. Türkmenistanyň şäherinde daşaran hemişelik ýaşaýan türk, hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary pasaport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletindäki diplomatik wekilhanalaryň konsul, edaralar işi bilen Türkmenistanyň döwlet migrasiýasyna ýüz tutulýar. Görkezilen raýatlara passportlar Türkmenistanyň Migrasiýa gullugynyň merkez edarasynda resmileşdirilýär. Resmileşdirilýär diýýär. Passportlar göräňmi? Daşary ýurt döwletindäki diplomatik wekilhanasynyň we konsullyk edaralary üsti bilen gowşurylýar.

Öz agzyň bilen okadyň haramzada it ogly. Ýa çykarmaly dälsiňiz ýa men diýjek. Arkadaşlar. Oho hoş geldiň. Ölüden jan sorýaňyz o. Ölenden jan sorýaňyz. Men düşünemok Ferhat kime näme düşündirýäň sen. Alam şoňa görä. Diňle diňle diňle. Janyňy ýakyp düşünmejek adama gep düşündirýän peýdasy ýok. Öz işine gelmese ol dogry zat diýmä öz işine gelmese. Diňle. Häzir şuny öz ýüzi düşürä. Şu öz ýüzi düşürä bilen pasport uzaltmaly bolar. Ýene olar ölmese garrar. Olam gidip bilmeýä gitse ýüz prosent sesimi eşitýän bolsaň sen han ol seňem çöpüň döwüp türmä basýalar türkmenistanda. Çünki syýasy hereketiň ösmegine güýç-kuwwat berdiň. Iki ýüzli oýun oýnadyň. Ony seret, ol hem gitmeýär. Irowitç ol hem olam bar-a, pasporty uzaltmak üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutar. Şo wagt seniň oňa okadan kanunyň şeýle bir ok, har nokat, bu nokat, nokat, bu nokat, kademe-kadem. Başyna gelinçä bular boýun almaýar. Kyn günler başyna gelinçe boýlar. Diňle bir munt, bir munt diňle men çykjak bilen işim başyma. Munuň etjek işim meniň bärde öz agzy bilen haramzada kanun okatdym. Gördüňmi kanunda näli ýazylanyny? Birinjiden okatdym, ikinjiden hem şu taýda 110 sany adam ýaňy bardy. 110 sany adam şuny gördi. Hakykatdan hem kanunda ýazylanyny men dokazat edip berdim. Meň niýetim şul,